Tun tum video ah hian Geography, GIS Practical, GPS Location Point leh Map Display, Map Layouting chungchang ka rawn sawi dawn a. A hmasa lamah chuan GPS point location kan lak degree minute second te kha degree decimal a chantir a ngaih thin avangin Excel file a kan dah luh dan tur te, Excel file atanga GIS software a kan thun luh leh dan tur te kan rawn sawi hmasa dawn a ni. Hei hi a formula a ni a, degree minute second to decimal degree tiin ka dah a, tah hian kan hriat tur pawimawh ber taka chu degree khatah hian minute sawm ruk a awm a, tin chumi minute-a chuan kha minute kan lak a, degree minute second a kan lak value kan nei a kha kan se mang a, chutiang chiah chuan second a kha. sangthum leh zarhawkin kan sem leh dawn a ni. A awmzia chu minute khatah, darkar khatah minute sawm ruk a awm a, tichuan darkar khatah second sangthum leh zarhuk a awm a, chumi hmang chuan minute leh second a kha kan convert phawt ang a, tichuan kan belh khawm leh ang a, decimal degree ah kan chantir dawn tih na a ni. Helaiah hian Mizorama towns hrang hrang kan neih sawmhnih leh pathum te an GPS point, an GPS location ka rawn tarlang a, degree, minute, second, Long latitude leh degree minute second longitude ate ka rawn dah a, helai hi ka rawn thliar hrang sa thlap a, tichuan eh chaw a awlsam na tur atan khan tihian nakinah pawh eh chaw awlsam na atan thliar hran tur a ni, dig D hi degree a nia, M hi minute a nia, S hi second a ni aw, tichuan chutiang chiah chuan conversion ah kan kal ang a, helai hi nichina kan sawi formula ah khan a ni ta a, degree hi chu tih dang lam a ngai lo a, Tichuan, minute erawh chu sawmru ka sem a ngaih avangin hei m by sixty angin ka rawn dah a, second pawh hi m by three thousand six hundred angin ka rawn dah a, hei hi kan ti chhin anga tihian m-a hi sawmrukin kan sem dawn a. tikhian a lo lang a, kan scroll down anga a data kha awlsam takin amahin excel file ah chuan a rawn in tar lang mai dawn a tikhian m by sixty chu kan nei ta a, kan formula chu d plus m by sixty plus s by three thousand six hundred a ni a, chulai te chu s by three thousand six hundred hi kan khawih leh ang a, pakhat khawih hian a dang a kha scroll down mai theih a nih thin avangin excel file a khawih hi a awlsam em em a ni. Tih kha kan sawi leh duh a. Hei hi kan tih kher kher nasa chu GIS software a kan lak luh hunah degree minute second ni loa degree decimal a tar lan a ngaih thin avangin helai conversion a hi kan tih hmasak ber tur a ni ta a ni. Tichuan minute by sixty leh second by three thousand six hundred kan nei ta a. Tichuan kan tih leh tura chu latitude degree degree decimal ah. Kan chan tir dawn tihna a ni. Chumi chuta tanga formula chu D helai hi D plus M by sixty plus S by three thousand six hundred a hi tih hian khi khi degree minute second ang kha degree decimal in tih hian kan chan tir ta tihna a ni. Hei hi a awlsam dan ber a ni. Chutiang chiah chuan latitude lam kan zo a longitude lampang pawh ti ve leh tur a ni a. a screen hi uluk takin lo en ila tu a formula a kan kan a process a kan chawh danah hi chu a inang chiah chiah vangin hei hi chu dang ah harsa lo tura kan ngai a ni. D plus M by sixty plus S by three thousand six hundred a ni leh nga tih hian a latitude leh a longitude zawng zawng a kha degree decimal ah degree minute second a kha degree decimal ah te hian kan in chan tir zo ta tihna a ni a tichuan eh hemi latitude degree leh Ehh, longitude, degree, decimal ve ve chauha hi kan hman tur a nih vangin a dang zawnga hi chu file dangah kan ig ehh kan kan remove mai nga tichuan hei hi kan kan final result chu a lo ni ta a ni. Tihian thil ehh gps point a location a hi degree minute second ni tawh lohin degree decimal in kan tarlang vek ta a. Tichuan hei hi. kan save dawn a ni, file hranah helai kan chawhna file ah ni loin file hran hlekin excel file hran hlekin kan save a ngai thin a, chuvang chuan excel file thar kan hawng anga tah chuan kan va copy paste anga chumi nih loh chuan a buai a awm thin avangin gis software a lak luhin hei hi a him zawk na tur atan tih ngei kha a tha a ni. File thar ah. tih hian kan va copy paste tawp mai anga tichuan chu chu kan save leh ang kan save na tur file a kha kan va hawng anga town exe kan dang a town exercise tihna a ni mai a. ti hian kan save dawn a ni. Tichuan kan save zawhah khan hei hi eh kan duh chuan kan close thei tawh a. Tichuan file thar a kha kan va hawng dawn a ni town exe a hi kan va hawng leh tawh ang a. Tichuan town exe a hi excel file a la nih vangin eh engmah software ah a la lak luh theih lo a. Eh kan hriat tura chu eh. exe file ni loin csv file in kan save dawn a ni hei hi file ah kan kal leng a save as ah a ning a tah hian va save tawp theih lo a browse ah kan kal ang a kan save na tur folder ah kha kan va thlang ang a ti hian kei chu a rawn in thlang sa te chuan save as type ah hian excel workbook ni tawh loin helai hi kan thlan tur pawimawh tak mai chu. csv comma delimited csv comma delimited tih hi kan hmu ang a hei hi kan thlan tura chuan a ni ta a ni hemi file hmang hian kan save ang a eh a pangngai ah khan tichuan eh ziah software ah hei chu kan exit theih a ziah software ah kan la lut thei tihna a ni tichuan software kan hawng anga hetah hian a lak luhna kha lai chu ah. video en hmasa lampang en te chuan kan lo hre tawh ang a tah hian hetia kan han luh chiah hian town exe a hi xlsx tih hi excel file a khal a ni a csv zawk a hi tih hian kan la lut dawn a ni tichuan software a kan la lut tawh a tichuan amah erawh chu he laiah hian hei hi non spatial data kan tih attributes a kha a la ni ta a spatial data ah kan chan tir leh dawn a ni tichuan hetia. Kan lak luh ringawt hian a rawn lang thei lo a, kan display a ngai ve a ni. Tichuan kan open chhin ang a, enge kan file lak luh kha dik em tih kha kan en ang a ti hian, umm kan file lak luh kha excel file atanga kan lak luh csv file a kha ti hian ih tha takin a lo in record ta a, software ah eh software in a lo read thei tih na a nih chu, arcgis software in. Tichuan tlai kan right click leh ang a, display xy data ah hian hetah hian kan click leh ang a, Tichuan, hetah hian a pawimawh laia chu hei hi a tirah chuanin a rawn lang lo maithei a, edit ah hian kan kal anga umm kan thlan tur laia hi helaiah hian file ahh favourite tih te geographic coordinate, projected coordinate leh layer tih hi rawn awm anga kan thlan tura chu geographic coordinate ah khi kan thlang dawn a ni. Tichuan, geographic coordinate hnuaiah pawh hian hei Africa, Antarctica, Asia ti hrang hrang a rawn awm dawn a, world ah hian kan thlang anga. a hnuai berah khan wall ta awm a wall thik an thlang leh ang a tichuan wall tah pawh khan WGS an tia World Geodetic System nineteen eighty four hei hi kan hman tura chu a ni ta a ni hei hi vawi khat tih hian kan click anga lo pawl vel a ok a ning a tih hian Geography coordinate kan pe tihna a ni ta tichuan x field a hi longitude a ning a y field a hi latitude a rawn ning a tih hian ok hmel leh mai tur a ni. Tichuan khi kan file helaiah nonspatial data a kha spatial data a rawn inchantir ta a, kan zoom chhin anga ti hian awlsam takin kan file a kha ih a location dik takah ih a rawn in tarlang ta a. Tichuan E heh, amaherawhchu hei hi save file a la ni lo a, la tih danglam theih vak a ni lo a, file pangai ang tawp GBD file a la ni a. Tichuan, a pawimawh lai chu save file ah kan chantir leh dawn a ni. Save file a kan chantir loh chuan a editing ah buaina awm thin avangin helaiah hian helai town exe dot csv event tih helai kan rawn tar lan tharah hian kan kal anga, kan right click anga data ah export data kan kal leh anga export data ah hian kan file a kha He helai hian khawilai ngei a in save dawn tih kha a rawn peng a, eh kan helai hian a rawn pek sa loh chuan kan file save na tura kha eh kan va thlang dawn a ni. Helai hi chuanin folder connect sa ka nei vangin home ah practical exercise folder connect sa ka nei vangin helai hian keimawh chu ka save mai dawn a tichuan dot shp tih hi ih tih kan edit na khan ih. tih danglam ve loh tur a ni. Town one dot angin ka dah a, town one dot SHP tih hian ka save anga tichuan ok leh anga. Tih hian a lo in create anga amahin kan ok leh anga tichuan save file a hma kan lak luh file kha ka remove anga tichuan save file thar a rawn in siam ta a ni. Hei hi kan duh tawk a kan tih danglam leh theih tur leh kan display theih tura chu map layout kan siam pui theih tura chu a lo ni ta a. Tichuan helai hi kan click anga kan duh zawng ang khan Hei kan duh chuan kan tarlang thei ta a ni tikhian Mizorama town sawmhnih leh pathum tik chu tikhian non spatial data GPS point atangin spatial data ah kan chan tir ta a tichuan Mizoram save file Mizoram save file kan dah lut chhin anga khawi lai ah nge an awm tih kha tikhian Mizoram save file kan dah lut chhin a khawi lai lai te nge Mizoram town hrang hrang ah kha an awm tih kha chiang takin a rawn in tarlang ta hi tlem in a lian deuh vang kan ti teh deuh ang a. a in bawh thuah awm tlat tikhian Mizoram hrang hrang khan i ta tichuan a hming a hi kan la bel duh chuan amah ah khan kan right click anga tichuan properties ah kan kal anga a hming a kha helai non spatial data khan save sa vek a nih avangin a hming a ni emaw a latitude a ni emaw a longitude a ni emaw pawh kha duh duh a kha a va ta lan thei a tichuan helai ah hian label Layer Properties a lo lang a, Label kan thlang anga, Label ah chuan helai hi Label Features in this layer tih hi kan tik anga, tichuan helaiah hian eng ber nge kan kan show tur a kha, FID, Towns, Latitude, Longitude, Towns a hi kan show tur, a hming a kha kan show tur a nih vangin, Towns a kha kan thlang a, kan apply anga, tichuan. Mizorama town hrang hrang te tih hian an hming nen eh hetlai a chak berah hi Vaireng te a northern most part ah a awm a tichuan Zawlnuam tih te Bairabi tih te Kolasib Aizawl hrang hrang ah hi eh ti hian an nihna kha eh chiang takin a rawn in tar lang tawh dawn a ni hei hi kan save file kan lantir dan tur a chu a ni ta a eh. Tichuan, next video ah hian engtin nge map layouting a hi kan kalpui ang, a layout dan map pangai ah engtin nge kan siam thei ang tih kha kan rawn sawi leh dawn a ni. Hei hi GPS point, non spatial data atanga spatial data chan tira excel file atanga GIS ah convert dan a chu tihian awlsam takin kan ti thei dawn a ni.